Pia ko driver taxi nya ninga utai ke padah ke driver taxi nya tadi dia laki nya lalu malik baru negi iya ha tanda tanda nama ko nuan nya pia ko laki nya nanya driver taxi nya baru lalu malik ngagi iya ujan senang tu layan agi hari bayar bukai iya iya ni ka sama ngan bayar bukai ba belakang bisi tanda warna burak de pia ko driver taxi nya madah ngagi laki nya baru tadi ooh pia. Nyadi, semua kita pechaya ke Uji Senang udah mati. Pia ku laki nya ke nepan teksi ne tadi agi itu nanya pengamai Uji Senang nya udah mati tau ke bedau. Driver teksi ne tadi pan lalu malik baru ngagai laki ne tadi ati ye nyau ka ngangat mimit weh laban laki ke nepan teksi ne tadi nyau baka ke enda arap te ketusi iya deh nyau baka ke enda pechaya. Laban iya tadi madah ke bejin senang udah mati deh. Ai kira enda lama udah nya dia laki ke nepan teksi nya tadi pan lalu ngasuh driver teksi nya ngetu betisi jalai. Betul bendar demayan nya endur seduai ke ngetu ne tadi ba tisi jalai dia deh. Iya nya ba ai ba telu par. Driver teksi nya tadi pan lalu iran meda iya mai ngetu dia laban ukai endur nya ke sangkai nitih ke munyi ke dipadah ke mula-mula nepan teksi tadi deh. Tang driver teksi nya ngagai ga mayuh jaku lalu ngelimpang ka teksi iya ngagai teksi jalai dia ngetu dia. Dia iya lalu nanya laki nya baru, Ndai, nama kebuah enda ngetu ditu deh? Agi jauh bendar endur nuan ari tu. Kira ke bisi setengah jam te agi baru datai ba endur ke dipadah nuan nya tadi. Pia ku driver nya. Nanya iya madah ke iya deh. Nyadi laki nya enda nyerut utai ke tanya iya, laki nya pelalu panjut ari kerita nya lalu nutup pintu teksi iya lalu bediri ba tisi dia. Dia driver teksi nya tadi pan lalu panjut mega lalu bediri ba uma pintu kerita ke udah dibuka iya ari sepet nyin. Dia iya baru tepeda ke marit kena laki nya lain amai weh. Ukai baka marik kitai mensia, ku madah ke dei. Marik nya deh, baka rantai mask selalu dikena kitai nya, tang rantai nya warna chelum. Lalu buah rantai ke bechurat chelum tadi deh besegi tiga baka ngeli jelu mangah dipeda iya tadi. Tan engka tan nadai kitai ba baruh dunya mensia tu bisi ngena marik baka ngenyah deh. Dia laki nya tadi pelalu bejaku. Ngagai madah ngagi driba teksi nya tadi deh. Bujang senang agi idup, iya bedau agi mati. Nyadi baya ke mati dipeda kita nya ukai iya nya. Tang menya bini bujang senang, pia ku laki nya madah ngagi driba teksi nya. Ha. Bini beja senang pia ko driver taxi nya sambil iya nya tekenyit ai aki ira iran. Dia iya lalu bejaku baru. Eih nuan tu majak narap ko beja senang udah mati. Udah terang terang orang ke munuh nya suba nyentuk bisi pansu ba tv surat kabar agi ke nuan enda pechaya. Ni ko nuan meh pechaya tau ke enda. Tang beja senang udah mati ok pia ko iya nye. Ok ko iya nganak siku nya. Laki nya tadi mina malik ngagai iya. Enggau tuchum aja. Eh, enggai agi ku bekelakar ngenua pasal beja senang nya ku udah mati tauka idup nya. Enggai ke semangat nya ninga randau tua bejaku legi. Udah agi tua tu ba semak ai betul upa ritu ku bejaku utai nya. Eh, sebelah ringgit aja tambang nuan laban nuan enda datai bendur ke daripadah nuan tadi deh. Nadai ku ngechas mar deh. Pia ku laki driver teksi nya. Laki nya tuchum manis aja sambil meda driver teksi nya tadi lalu iya perlu bejaku baru. Beketu ku laki nyau. Enti nuan deka nemu ke bendar iya bujang senang agi idup tauka udah mati. Au meh. Aku deka madah ngagai nuan, engka udah tu ila engka nadai agi nuan betemu enggau aku. Baya ke mati dibunuh kita mensia nya suba iya nya bini aku. Lalu aku meh kendang amai-amai bujang senang ke agi idup nyentuk ke diatu. Pia ko laki nya bejaku madah ngagai driver teksi nya tadi. Anta bedau sempat driver teksi nya nyaut deka madah ke nya tadi bula ngambo diri menyadi beja senang deh. Sekali iya meda laki nya wai lalu muka baju ke dikena iya lalu bejalai melakang ke iya nuju jematang Batang Lupar kin. Dia driver teksi nya tadi meda belakang laki nya tadi deh. Nyau penuh enggau tisik warna burak perenjing. Lalu ba belakang tengah-tengah belakang laki nya peda iya bisi tumbuh pun buluh mit siti perenching warna emas bekilat di peda iya. Dia iya meda laki nya tadi wai tenda kakang-kakang lalu terjun muai diri ari jematan mata lupar nya ngagai ai ke baruh kin nya. Ai nya sigi selalu endur orang meda bayar ayan dia tadi. Dia driver teksi nya tadi lalu belawa ngagai jematan ke endur laki terjun tadi lalu meda ke ai ke baruh kin. Dia menda mukai-mukai, iya pa lalu tepeda ke baya siku pemadu iya usai penapa-napa napat ba ai dia ngayan ke diri. Sema ku jaku ai Batang Lupar nya, ari tebing nyin nyentuk ke tebing tu endur pala enggau iku iya tepantup nya sema ku jaku naka pemesai iya. Lalu iku baya nya pan tadi enda muka-muka lalu nyipat ai dia peda ku ai nyu begelemang wai umbak mangka ke tebing lalu munyi ai ke sipat nya tadi nyu munyi guntur mangka ke pun tapang ka. Enda lama udah nya baya nya tadi pan lalu lesap peda driver teksi nya tadi. Tang sebedau iya lesap ari peda driver teksi nya tadi deh dia driver teksi nya tadi tak bisi meda ba belakang baya nya baka ke bisi. Buluh mit siti ti bechurak emas bekilat sebaka enggau buluh ke dipeda iya ba belakang lelaki ke nepan teksi tadi tu. Nitih ketusi deriba teksi tu suba, iya endang meda enggau mua mata iya ke nyengendar empu nya amai-amai bebujang senang. Maya iya pulai ke dalam teksi kiak baru dia iya meda bangku endur lelaki ke duduk nya tadi nya penuh keresik wai lebuh empasir enggau tanah. Lalu ba dalam teksi nya mega pan nyau bau lang tanah sema ku jaku. Nyadi peraba ka aku nemu kitai jerita tu neh. Lalu ukai semina iya ke nyaru diri nyadi mensia nepan teksi lalu bisi mega orang madah iya ke nepan bas bisi nepan spri eh nepan kati menya nepan pribit bisi ke mayar ngan duit lalu bebali nyadi daun bisi nah nemu kita jerita nya neh. Ji tusi ke dia kita ka ninga kita ga agi tu ari menua kami tu engka. Menua kita lagi lain agi cerita deh ambi kita sama macha iya au. Aku rindu aku macha cerita utai ba keto. Nyadi nya aja ari aku Admin Channel Bangau Libau. Manah amat cerita tu dikunsi ka aku asai ka aku ambi ke ditemu nembiak rebak baru kemaya hari diatu. Nya aja ari aku Admin Temadu Sigat. Iya nya bujang pagari anang ninga sigat semat selalu. Bye bye. Nyi muji diri empu. Jerak. Makai ngeka nya ka aku. Enggai ga besai-besai. Ngumba ka aku. Nyawa bam.